Sɛ yɛkɔhwehwɛ akorodie ne adeɛ ase na mpɛsaa nso kɔdi adanseɛ ma akorodie sɛ ɔno na ɛyɛ ade korɔ na yɛhwehwɛɛ mu no ara na ɛnte saa ɛbɛtwaa sɛ mpɛsaa nso na ɔyɛ bɛrima ba nti John.

Wɔpɛ sɛ wɔka te sɛ kantankraseɛ sɛ wɔbɛka nokorɛ wɔ kɔmɛti anim. Nti kɔmɛti nso baeɛ no hwɛ mu no adam agu ɛmu bua ma afa no. Nti na sɛ mefata so da gyina mu sɛ sɛ me ɔyɛ kɔɔ no ni na ɔno mo nyɛ adeɛ baako. Na sɛ daabi. Wɔpɛ sɛ wɔka te sɛ kantankraseɛ na wɔyɛ aduanafoɔ. na ɔkɔdi danse sɛ sɛ bɔ wɔyɛ kɔn afɔre deɛ ama ne nya ama ɛkyi da bi a ɛna so mfa ne mpanyinfoɔ nyinaa mmra na yɛ wɔbɛ hia hene na gyasefoɔ mfa na wɔn mmra na na wɔnya kwan na bɛɛ buru ɔdɔ ma ma na na wɔkyerɛ mu sɛ ɛbi ofiri boko na ewu nyinara

Ɔbaa panyin no nso, me ne no hyiae, na ampa saa nso kyerɛ sɛ ɔbaa panyin no wamfa no ammekyere da. Enti ɔbaa panyin nni hɔ. Na ɔbaa panyin nso fa man bisae, na ɔsee aane. Tumfo Poku ammrɛ so a ɔde no besiee no, na ɔne no ntam nwo, enti wamfa no amma ammekyere. Enti ɔbaa panyin biara nni hɔ. Anim. Ɛnna ɔkaa sɛ, Fa gyem nso si firi gyem, nso fa gyem nso si firi gyem, ɔsee no,

me nsi foforɔ nka me wura nka masi dadaada na emu na aberanteɛ bi ɛbɛka ntam gu sɛ manfa ɔba panyin di bra ma no a metu otu fɔn ta kɛseɛ me wura ɛno na atwe ma ɛbɛto akyɛ me anim yo ɛnkyɛ
sɛ wo ne ɔkara sɛ wo ne waseɛ deɛ

Nana kyea me. Odumfoɔ kyea me. Sorry. Nanan, na menim sɛ wɔyɛ m'adeɛ nyinaa sɛ ɔnyɛ me de hyeɛ. Watena akonnwa no so mfeɛ aduanan baako. Nana, madaworo ma ɔmfa ne nsa nkyerɛ Adeɛ baako pɛ, sɛ me poma yi a mentumi mfa nante no, ɔno ɔyɛɛ dɛ. Nana, ɛmu ɔya, ɛmu ɔya papapapa. Nana, sɛkitiri die paa pampa saa so. Nana ne obiara mu abonta ɔsɛ ɔno ne ɔhene. Ahemfie ni hɔ, Nana. W'asa bɔne no abɔ wo ne fie ne ne nana ɔsa ne ɔfa fie na ɔne wo nya asɛm a ɔse nsi hɔ ɛsi fie hɔ ampaa wotumi nsi wosi wɔ bɛme abo nana ɛmu ɔya nana kwam de nafa so paa nana ɛyi mboni ayɛ sɛ mema ne nsɔ ade a nana nana ka me wɔ bebree ka N'afe agya nteatea mu. Wɔne ɔman no nso mua konta. Wɔato gate boro mfeɛ du a beams a yɛtwa no kurom hɔ. Kaa ketewa baa ten million, kɛseɛ baa twenty million. Wɔne obiara mua konta ɛfiri sɛ kuro no yɛ ne dea. Yɛabɔ ɔman afɔdeɛ. Na me mpa kyɛw. Yɛabɔ ɔman afɔdeɛ. Ɛ-ɛ-ɛ MP no mo brɛɛ cement bebree, thousand bags. Ɛnɛ mo kɔyɛ hɔ ayɛ kwaeɛ. Adɛn? Adɛn? Adɛn? Ɛbɛba, Nana mesrɛ wo. Nana mentumi nkɔtɔ ka mɛkoto. Boni ahemfie. Wan ka sɛ ɔwɔ ahemfie? Ɔni ahemfie na nam ba atɛm. Ɔni ahemfie. Eti na na mesɔ dawuruma. Wɔda wuruma ekuru na na ɛsɛ ka meda fam. Nanso me yara wɔn sɛ meba ekuru kura me. Nana sɛ nananom samanfoɔ. Ɛne yɛn nkwa nyinaa. Ade nso wɔ hɔ ama ɔka sɛ akonnwa no yɛ nea ɔfi fam a, na na mentumi ne no nkɔ bio. Efisɛ meyɛ akonnwa de hyɛ. Sɛ wɔto me koraa a, meyɛ akonnwa de hyɛ. Na wɔatumi afa yɛn akonnwa ketewa ɛretɔn. Ɛde akɔm ɛde rema aduanafoɔ saa na ɔbɛfa wei nso ato ha menhunu akyire koraa nti na wada wo ho deɛ mewɔ kan no meda ase
Roma bapɛlɛ mi gada pɛpɛ ne kye mu ɔkye kye mu ano sɛ adesɛdeɛ sɛ sɛ metwi aduane baako ɔnyɛ ɔmo gya

Ofe chinchin. Dabi o. Kemi nye bi ame.
Na ɔno ne wo ne ne yɛ baako.
Me deɛ na menim sɛ me me nua menim sɛ me nua baa ɔhene bɛhia no bisaa me saa na ɛka kyerɛ no mebusa ɔno nso wa wa wa sɛ wodi ho nokorɛ yɛ wura no mu ha

Yɛfrɛ me Frema.
Wofiri he fa? Mefiri Mpasaa so. Ɔde bɛ ne adwuma si?
Mepaakyɛ ɔbɛtena akonnwa no so na nyɛ me biribi ano no. Ɛdeɛ sɛ na wɔn bɛgya wɔn sɛ wɔka? Deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛɛ yɛte hɔ nom yi yɛte hɔ nom yi na na mɔda woroma. Mobɛdi adeɛ no, mfeɛ aduanan ne akyire ni, mehunu sɛ akoodiefoɔ, wɔn mu tumi fa kaa ma ɛbɛtena mpasaa so hɔ sɛ naawɔtwe mmienu, yɛne wɔn mu ara, na na mososo fa kaa kɔtena hɔ. Afei deɛ wobaeɛ a, woakɔgye sika ne kaa sɛ wɔmmu aduanafoɔ ne akonwa no, akoanafoɔ Ɛna yɛ akonnwa no no, me maame ka kyerɛɛ me sɛ wɔn mu ba no yɛbɛsiiɛ no wo mebisaa me maame no sɛ ɛyɛɛ dɛn ɛna mo si yɛfiri boko ɔse yɛmfiri boko na boko mmarima no bi wɔn de wɔn baeɛ no bi ɛna ɛfaa hɔ ɛna ma wɔn kɔwareɛ nti yɛmfiri boko na nso tɔ ɛna mete ase kasa kasa ɛna kasa enti tama ɔhene baako no wuyɛ no me nua kofi amankwaa no ɛna ɛfa no sɛ ɔnkɔdi ɛyi ɔhene no ɛna mpanimfoɔ na wɔn sɛ ɔhene no awu so nti gye sɛ yɛde fie hɔ ni yɛnim nneɛma a wɔn yɛɛyɛ wɔtena so afie deɛ Nsɛm a ɔkɔ so nkɔ yie. Wɔatwam asan akɔ ayi ahodie abɛ akonnwa no akɔma aduanafoɔ. Galamsey a yɛtua nyinaa wowom. Adeɛ mmra twe ase. Ɛhyɛ wo nsa. Yɛte hɔnom no, watumi obiara nni ho hwee sɛ wakɔ akɔdie. Agya wakɔtɔn akonnwa no, agye kaa ne sika. Wɔn asan abɛtwa ne fie kaa asi ama no. Obiara nnim ho hwee. Ɔno ara na ɛkɔeɛ a ɔkɔdii saa adwuma no. Seesei Nana wada ama. Sɛ papa wei, yɛne no tena hɔ a, ɛnyɛ yie. Ɔmpɛ ne baabi na ɔmfa. Yɛmpɛ no bio. Akonnwa no koraa, ɛnyɛ obi antena so a, yɛbɛma no agu dam. Wasan asesa akonnwa no, akonnwa fie, baabi a me Nana akɔsegya nsã. Ɛde akonnwa no guu dɛdɛdɛdɛ. Me, me nana, na efirɛ ne nkyim mpo, wɔn na na wɔnoa aduane, wɔnoa nkonnwa so aduane, wɔkɔ a medi n'akyi, na me na akɔ nkonnwa dan mu. Seesei akɔhwɛ, ne nyinaa ayɛ no giliti. Wɔasan akonnwa no abubu.

Twumasi, ɔnyɛ me busuani. Nana Twumasi, nyɛ sɛ.
Nana Twumasi, ɔnyɛ me busuani.
Wɔde mmarima mmienu. Wɔyɛ me wɔfa ase, Nana, wɔyɛ me wɔfa ase. Na maame ogyina wei so yɛ. Maame ogyina wei yɛ me nua baa. Hmm, na di asɛm a. Asɛm tiatia ne sɛ, Nana Twumasi ebedi akonnwa yi. Mfeɛ aduanan baako ni na ɔbɛdi akonnwa no. Ɔbɛɛ na neɛ me nua bɛɛ kan, me Nana Gyansa no, ɔna ɛbɛdii kurom ha akonnwa no a ɛfrɛ Nana Gyansa. Ɔna ɔwooyɛ a me ma mpɛ saa so ne biaa wɔ ha. Ɔno na ɛwooyɛ a ɔtoo ne ba ahenkan ɛna ɔsii saa fie no ɛde yɛ nkonnwa fie maa yɛn. Ne wɔ fakusi ɛbɛdi adeɛ wɔ akonnwa no so, ɔtenaa saa fie no ara mu. Ɔno na nɛyɛ ɔhɔfa. ne yɛfrɛ no Tim Asia Mpɔfoɔ ɔtɔ so mmienu, ɔbɛdi akonnwa, efie anim na no wɔteɛ, ne wɔte ne fie ne nkonnwa anim egu fie hɔ. Ɔno bɛdi adeɛ ne pɛɛ so ɛne nkonnwa no mframa faae ɛna ɛfa paae ɛne ɔka kyerɛɛ sɛ ɔyi nkonnwa no akɔ ne fie na wasi fie no. Obi a ɔni mpɛsaa so deɛ ne ɔduru mpɛsaa so abɔntene mu a ɛhɔ na ayɛ kaa paak ne kios ɛsisie. Nti mesrɛ mo nana mentumi nka nsɛm bebree Yɛrekan me ankasa makɔ kurom hɔ mekɔtoo no. Wɔmaa polisifoɔ firi Mankransou baeɛ sɛ wɔyɛ galamsey hɔ. Sɛɛ na wɔboa na wɔhyɛ aseɛ. Deɛ merekan na tena nkonnwa wɔ ha, sɛ meboa a mewie a wɔnwie ntontontuo da. Saa kaa ɔdeɛ yi Da koro biara wantumi anyɛ koraa no hundred million wɔbɛgye. Hey! Nso wokɔ mpɛ saa nso a yɛnni akonnwa fie wɔ hɔ. Enti yɛsrɛ nana eburu yɛsrɛ mu a nana no akyea no yɛsrɛ mu. Mesrɛ mu a daworo ma ɛɛdwen mesrɛ mu monyi man

Akyerɛse de kuro.
Ɔpanyin ɔkyerɛ Kwame. Anwo de kuro. Anwo. Basaa so anwo. Anwo.
Ewura sɛ deɛ mo wura. Ɔno mpanyinfoɔ nyinaa wɔyɛ wɔn yɛ num wɔn yɛ num nsia.

Bɛyɛ nna kakra ni, ɛyɛɛ sɛ biakoodi asɛm bɛtɔɔ Yeru anim. Ɔkɔe ne danseɛ sɛ bɛkɔ Seru atankɛseɛ ka atankɛseɛ sɛ nokorɛ na ɔbɛka. Ɛbaeɛ no sɛ bɛtwa Yeru anim ha ɛma sɛ bɛda ho sɛ ampa wɔn kɔdi danseɛ ma wɔn no wɔyɛ aduanafoɔ, wɔn nyɛ kɔnafoɔ. Nanso kɔduiɛ no sɛ ɛyɛ Asase Munya ɛyɛ sɛbe ɛkoɔ na na sɛbe ɔno na na ase ɛna ɛne ɛbɛsi ɔno no so. Ɔsuai sɛ bɛka nokora kyerɛ wura. Ɔyɛ kwa so so sɛbe ɔte wo sɛ soɔ no onyɛ sɛbe ɛkoɔ n'ani na kò sɛ wura ta sɛ ka sɛ ɔyɛ koɔ n'ani ɛkonwa no bata sɛ konwa ase ɛne wo abira ɛnte saa a na yɛ sɛ yɛ mene nya. Ewura kyerɛ bɛbi ofiri nyinara, bɔko kyɛ wɔ papa din, maame din nyinara. Ɔde mɛ dem kɔ pɛ mu. Ɔkɔ dwa to anana ho mo gyanse kyerɛ ne mo gyanse. Ɛbaa yɛ na ewura gyama ɔba pɛ nye a na ɔwɔ hɔ. Ɔkyɛ ne nsɛm bɛbi sɛ ɔde kɔ ne ne nye mogya. Na sɛ bɛbra wo konwa no fie aduanan baako ni. Konwa no kɔ asɛ bɛ ahemfie kɔ ani bi. Pii koraa no, ɔnyɛ biribi kwan so sɛ ampa wei na nhwɛ so a ebetumi de akae no sɛ ampa ɔbɛda akonnwa so sɛ na ɔyɛ no akonnwa no. Maame a ɔwɔ yi nso se akonnwa mfeɛ du kura akonnwa no nyɛ agua da. So dosi mu na nnuane no nkɔma na ɔmfa nnuane no nkɔ. Ɛbi abira wo ɔnyɛ hwee mu akonnwa no yɛ mo nana fie a na akonnwa no gum oyi kɔ akonnwa no de abu agu de fie no abu agu. a ɛda mpaeɛ a wɔyɛ no gu ne fie. Sɛ wɔkɔ hɔ koraa no a, na sɛ me. Afei nso so ɔgyegye sika a bim si ne ho kɔ ne ba a sɛ bɛn no nso so ɛho ɔmo ngu ta nkyerɛ obiara. Ɔno nko a na sɛ bɛn fa. Abɛn sɛ bɛgye mu kyerɛ So ɛka ne saa sunoɛ bi sɛ sɛ mekɛ no kɔ akɔtu yɛ ɔdi sika fa no bɔne bi ba akonnwa no koraa ne ha adwene ne nyina na ɛto wɛ no sɛ ɛna mfa ho sɛ mama wo wɔsɛ ɔkɔ afɔdeɛ koraa ho sika ama ɔmo ka ho asɛ nyinara nti mpanyinfoɔ a wɔne ne som no gɛsɛ mo ka biara nka ne deɛ baako baako ne ɛtie yɛbra kyame wada homa Ɛɛ saa charge a ɔde bɔ yi maame firi n'ase nkonnwadan no ebubu ebuɛ no korɛ mframa fa ma dan no so paa dɛ aka dan no bɛyɛ mmienu nti na nam yɛyi nkonnwa no nyinaa kɔ wɔn fie nokwasɛm ni. Baabi a na abura hɔ nyinaa, na na ama yɛadi hɔ nyinaa kama. Nanso sɛ sika na wɔanyanyaaeɛ a, wɔde bɛsie. Na Brada Roma, yɛadi so, na na ma Brada Roma mentumi nnyina me wura anim ntwa ntorɔ. Yɛadi, yɛadi, ma me yɛadi hɔ nyinaa a sɛ wokɔsi a na simpie biara nsi hɔ. Na lɛbo asase so kama. Oyi nkonya no mfie sɛn ni? Nana nkonya deɛ, wii akyɛ. Bɛn mfie sɛn ni?

a wɔte sɛ. na mpatsɔ sika a wɔn gye deɛ kɔmitifoɔ na ɛgye mi nim na bimfoɔ no asɛm a obi mu asɛm a wɔka no yɛ mpatsɔ yɛyɛ community center community center no this assembly ne kɛbɛyɛ ama yɛ na wɔn. sɛ sɛbe ɔmo wura no wura nneɛma ɔyɛ asɛm ɔnyɛ ɛde hyɛ

Ɔrebɛpuru sɛ ɔdi basaa so hene akɔdi adase kuru mu asere no atakasakata akɛseɛ sɛ sɛbe akonnwa no ɛyɛ sɛbe adwadafoɔ a ɔbɛkɔda mo sɛ kɔnafoɔ dea kyerɛ so daeɛ sɛ baeɛ no ka ɔfa a ne deɛ no a sɛ kɔbi akonnwa yera ɛna sɛbe yɛwura ka sɛ wokora akonnwa no nte so bi wonka sɛbe ɛyɛ adehyɛ no kɔ ho bi wokɔ wonyɛ Ade ase. Ɔno Fatima Bako bɛma ase dɛ no no ɛbaa yɛ na ɔhu sɛ sɛ wɔasɛ dɛ sɛ katakɛseɛ na wɔn nso sɛ wei wɔsɔ akyire ne wura na wɔn sɛ wei wɔn wɔn aka no kora ɛno na sɛ ɔnya amane a ɛwɔ sɛ Fatima nim sɛ ebi wɔn akɔ akɔ yɛ no no ɔsɛ dɛ sɛ abu takɛseɛ so kyiri mu mpanyinfoɔ ɛda mo dɛ sɛ wɔn wɔn pakyɛ wɔn adasɛ wɔn yɛ ne dɛ ɔno bɛ buru pakyɛ eburu ti na ɔyɛ no no.

sɛ akonnwa no kɔ so so no nka ho bi. Ɛna wɔde dansi ahyɛ Rebata kɛse akasa kɛse sɛ akonnwa no yɛ sɛbe ɛkɔ n'akonnwa bere a wɔnom sɛ wɔyɛ ɛkɔ n'afoɔ, wɔyɛ adwanafoɔ. Ɛbae no kura ade na no to so sɛ adwanafoɔ no deɛ akɔbi akonnwa ayera na wososo aso akyɛ awura na wɔkɔyɛ sei no. Ɛyɛ ɛna wɔsɛ fatom anim sɛ deɛ mo wura no akɔyɛ no no. Mo gyina akyira sɛ mo yɛ no dɛ yi. Ɛnkyɛ yie. Ɛnkyɛ yie deɛ nti awura nyɛ dɛ yi.

Wate? Wotɔ kutu pa virus ama no. Woka dɛ moka kyerɛ wura me Ɛda Roma, yɛ deɛ deɛ mɛhyɛ sɛ asantuma wura ɔna sɛ biribiara ne deɛ deɛ ɔka wia no ɛne biribiara kɔ wura ɔda sɛ wonka wadwene nyɛ saa ɔmadwene ne sɛ deɛ atwa ne deɛ ntwa yi nti nya ne dɛn Wura ɔda roma sɛ me me de me ti. Wura ka nokorɛ ɛnyɛ ne dɛ yi. Ɔtu ne nsu ayɛ ɔda roma. Ɔtu ne nsu ayɛ. Ɔda ɔtɔ aso ɛ. Odi ne sɛ. Ɔpanyin ɔkyerɛ pa me anwe bi kɔɔ no. Aha. Ɛna ɔda roma. Medi adeɛ mfie mmiɛnsa ni. Saa nsɛm yi a yɛbobɔ so ahyɛ aseɛ no nyinaa no, nokwasɛm meka sɛ na menim a na madi mu. Na me mfie mmiɛnsa ɛɛbɛ yi deɛ. na mahu mpuruntudwuma ahodoɔ a. Ɛɛ nyɛ bubu asɛm ɛsɛ yɛamfa akonnwa ntue yɛamfa hwee kontompo ɔbɛtwa a asantama nyɛ kɔ so sɛbe wosua akyire wura woka tank sɛ de kɔdi danseɛ na ɛbɔ wa na ɛsɛ sɛ watu ɔsɛbe wanka no kora nkyɛ wura ɛbɛsɛ sɛ mo wura no abɛyɛ no monyɛ ne dɛn na madaworo ma deɛ mɛsra ne sɛ nana fɛ ne kyi nkyɛn yoo fɛ dɔtɔ so hana bi asa sɛ ɔmeyɛ nsamiboa Aaron adam aburu enum no nyinaa sɛ nka bɛkyekyɛ no baako pɛ ɛna ɔso ate no nsu ayɛ wada ɔma ante na ɔbɔ ɛwura sɛ wɔdɔ ase ne gya wɔn ɔtomfo akyɛ ano bawo kasa Otumfoɔ atam kɛseɛ ɛna ɛdaa ɔhene bi a ɛbaa yɛ tumifoɔ. Na wo waba abɛgyina ha, woasɛ ɛtam kɛseɛ ɛde ɛsɔ akyerɛ yɛ wura. Na afei woasan akɔka ntam kɛseɛ ɛde akɔ akɔdi adanse kuro mu. Aa w'agya ɔno ara na ɛtoto na mmra. Ɛɛ nka ɛbɛyɛ a yɛ wura ɔnya ne kwan mo nkɔ. Ɛntiɛ. Mpanimfoɔ no wɔde nka mmerɛ firi kakra mpanimfoɔ no ɛnan no wɔn ne ne nkɔ na baako na ɔka anokorɛ no ɔnka akyi.

Na nea wodi hene no yɛ dɛn? Wodi hene no yɛ dɛn? Woasan aka ntankɛseɛ sɛ wobɛka nokorɛ, na wokɔdi adanseɛ a woabɛka asɛm a ɛnni hɔ. Tu fo akyɛ me, yɛabrɛ galamsey wɔ wo amena tu. Na kyɛn sɛ wokora wo sibarian koraa, ɛyɛ illegal. Yɛse yɛtwa nnua ano a, nsuo no bɛwe. Na wogye sika deɛ a, na aboa sɛ nsuo nwe. Nsuo bɛn na abɛnom? Tu fo akyɛ me, nifa.

ɛna adeɛ wɔ ɛnni hɔ de to hɔ ɛna asra sɛ nka bi ma wɔ adaworoma yɛka bi ma no ɛnyɛ yie baabi a ɔkoto no ɔsɔre a yɛmfa no mfa mpoma yi kyɛnsee so yɛhuri no nto akyerɛ ɔno ɔkɔtotwa no baabi mpanimfoɔ nan no soso wo wogyina hɔ sɛ afei na ɛbɛyɛ sɛ sika nti na aba nti sɛ wofiri hɔ na sɛ nka yɛma kwan sɛ tena hɔ na kyerɛ obi ba a ɛfutu a no bɛma no ni wowɔ si hɔ sɛ afei na waba na mfie mmiɛnsa ɛnyini deɛ mpuntudwuma deɛ deɛ he na bɛtuma bɔdi deɛ ma monyɛ sa na monyɛ sa ɔda woroma nso ayɛ deɛ wato ma no nkɔ
na bɛkumfoɔ
Me wura yere benkumfoɔ adwenkyerɛni. Nananom nyinaa a wɔde no baeɛ atwa ntorɔ ataa n'akyi. Deɛ benkumfoɔ kyerɛ ne sɛ, ɔsuafrɛ mu suae, wɔde ntam na ɛsuaeɛ. Ana ɔgye ntam nso so asan atwa ntorɔ deɛ a ɛwɔ yɛn Wura anim deɛ a wɔne ne nananom a wɔdi gyaa n'akyi ɛka baako a wɔtumi yɛ Asante mamerɛ ɛyɛ adwuma ɛkaa nokorɛ no momma wɔn nyinaa ɛnwa ɛne ne konko wɔn nyinaa nkɔ
Amanyokofoɔ. Ɔtumfoɔ akyɛ
ɔyokoɔ ɛfa saa so ɛne sɛ ɛsɛ rema na ɛnyɛ yɛ wadar ɛfa saa so ɛne

Bɛma kanya ase he, mede kakra bɛsɔ so. Ɔda ma me nua panyin otumfo no yɛbɛda no ase paa sɛ ne berɛ soe ɔrekyerɛkyerɛ yɛn na obi hu Asantesɛm. Ɛbɛyɛ den bɛyɛ nwanwa sɛ Pasaa so hene bɛsere otumfoɔ ntankɛseɛ aka ntakɛsɛɛ sɛ nokorɛ. Ɛna me die na finhyia aduanan baako watena akonwa so wodidi wonom woda sɔre na kuro akonwa no nti a wobɛyɛ ɔhene no ɛno deɛ ho asɛm nhia no ɛyɛ nkonwa naa na ma wokɔdi ntorɔ sɛ wonim a bɔne a wadi nkonwa no ɛna ɛnɛ ɛde wobutu ha wadama ɛrekɔ so bebree na ɛba sei a, na nana meyɛ ka yɛn nyinaa sɛ bio yɛnwene ho na yɛnhwɛ na akonnwa no ti a yɛyɛ hene no yɛnni nkonnwa no nni ne kuro no ho asɛm nhia yɛ adɛn sɛ mfinhyia aduanan baako ahemfie abubu wo panyin bi sɛ ɛyi wame yɛtwi so yɛmmɔ bɔɔ hɔ ɛhɔ yɛ sɛ bio sɛ yɛde container kɔsi hɔ ɔda ma Yɛmpam wɔne mpaninfoɔ no nyinaa na baako no a ɔkaa nokorɛ so ato nso ayɛ no, ɔno deɛ wada ma n'ade nti akye no agu dase du. To dɔ.
Tumfoɔ akyea me.
Ɔheba.
Kɔtɔ ɔheba no. Sɛ sɛ ma wo to ase.

Basaa so he? Aha, Basaa so na ɔbɛtu.
Basaa so na ɔbɛtu. Asɛm bae, me na Amanda bi tenaeɛ. Wabɛbɔ amaneɛ. Wabɛka akyerɛ me sɛ biribi sei kɔ so na ɔkɔ akɔdi adanseɛ. Na wɔn asɛm bɛte ne ya sɛ wakɔdi adanseɛ sɛ wɔyɛ ɛpoɔ no ni. Aberɛ a wɔyɛ ɛpoɔ no ni, na wɔyɛ aduane no, ɔbaeɛ ne ne mpanimfoɔ nyinaa ma mbisaa no, na ɔgye to mu sɛ ae, wɔnim deɛ ɛyɛɛ na nti wɔma ɔkɔkaa saa. Na biribi na ɛsiiɛ. Na wɔbɛdi akonnwa. Mfeɛ aduanan baako, wonim sɛdeɛ amammerɛ si teɛ, ɛne aman yi. Woakɔ akɔdi adanse kurumu o, absrɛ yɛ wura ntam kɛseɛ, aka ntam kɛseɛ sɛ wobɛka nokorɛ, na woaba abɛyɛ biribi sɛ yei deɛ a, na woato no nso ayɛ. Enti ɛmfata sɛ. Sɛbe ɔbɛtena akonwa so na ɛmfa ɛɛɛ ɔman no mma ɔbaa panin no, na ɔmpɛ nnipa mmra mmɛsrɛ bɛsom yɛn wura. Ɛna ɔma wɔn dii n'akyi no nso, wɔn nso ato yɛn su ayɛ, wɔn anka nokorɛ. Nnipa nnan, baako pɛ a ɔkaa sɛ aa wɔato ne su ayɛ no, yɛma no ntena hɔ. Ɛyɛ saa a, asomdwoeɛ mma hɔ no. Enti sɛ yɛka sɛ ɔtena sɛ ɔtena hɔ a, Minnim deɛ ɔbɛtumi ayɛ after mfie aduanan baako. Dase dase
Otumfoɔ Akyeame Adaworoma Kyidɔm anka me yɛ di eh, Ɔhene Bahinhane ho yaw Dwaatoa na ɔde abrɛ yɛn. Na sɛdeɛ obi sɛdeɛ sɛdeɛ buroni kɔdi nsɛm so nso na ɔbrɛ ogya atoa. Yɛde kɔ na sɛ anyɛ yie a na anyɛ yie. Ɛnyɛ sɛ waba a hogya ato nti wontumi nkyerɛ w'adwene. Yɛde egya ase yɛ akyire no ɛbam saa so mfie aduanan baako. Wontumi ansia yɛn fie. Yɛn koraa ɛbaa mfie nsia ni. Bɛhwɛ deɛ yɛyɛ. Wogye galamsey sika, gye beams sika. Nkonnwa na atua wo ka. Nkonnwa paa na ɛtua wo ka. Akonnwa deɛ wohwɛ no yie na ɔsom yie a, wosa nkwan pa, wodidi pa. Ɛsɛ sika no a wogye no, wode maa ɔyere ne wo mma anaa? Na wosan abɛsrɛ ntankɛseɛ aka ntankɛseɛ akɔdi adanseɛ. Ntankɛseɛ na ɔde wo sɔre de wo baa ha, wasan asrɛ akɔdi adanse kunu mu. Sɛbe na nka kɔ yie ma wɔn nka kyea wɔ akyea me nka wo yɛ ɛdɛ yi ama wɔn de wɔn ano ato asɛm a ɛni kwan sɛ nka wɔde to nti nananom pasaa so wɔba yɛ hɔ dwa ato a na deɛ wɔyɛɛ no wɔanyɛ ne yie nti deɛ ɛtɔ soɔ Yɛne no som a, ɛnyɛ yie. Ɔba Gyaasefo kurom a, ɛnyɛ yie. Saa na ɔkɔ nsa pasaa so a, ɛnyɛ yie. Yɛn nnipa nnan no anaa nnum no, bɔne a wɔredie no nyinaa no, monim. Mosuae kyerɛ nsɛm bɛkyerɛ na kyerɛ pa atu no afutu pa. Deɛ afutu pa ni, Nwa, ɔkɔ a ɔne no kunkura na ɛkɔ. Ewura, wadaworoma, saa nnipa nnum asɛ nnan no, nnan Deɛ wada hɔ ma yɛn mpam wɔn, yɛn mfa no nka ho na yɛn mpam wɔn mo, na Nyame yɛ adom a deɛ ɔkaa sɛ wato ne nsuaɛ no wada hɔ ma wama no akonya no agyina ma no, deɛ gya ase yɛsrɛ ka ho Otumfoɔ kyerɛ no. Akɔbea Otumfoɔ kyerɛ no, Akɔbea deɛ yɛka no sɛ yɛn Wura na yɛda no ase, ɛfiri sɛ asɛm no ɛba sei a. Yɛn deɛ hwɛ asɛm anisoɔ no deɛ yɛbaeɛ sɛ oo ɔyɛ ɔhene ɔkɔdi danseɛ, baabi ɔkɔdii danseɛ kɔeɛ no na yɛn nyinaa yɛde akɔto so na yɛde ato so na yɛn wura na ɛyɛ tiri ɛso daeɛ ɛna ɔhunu mu a na nka yɛakɔgye obi akonnwa na yɛde ama obi nti yɛn wura na ɛda no aseɛ ɔ na deɛ mimi hu ne sɛ sɛ nkonnwa nya yi wo mu a wowɔ hɔ a na apiapia wati kɔ na de wo kɔ wei ne nkonnwa na ayi no ama Nkotwa no ayi n'amane awie no, ɔyɛ hwee a ɛnyɛ yɛ bio, ɛfiri sɛ wakɔ akɔdi adanse kuo mu, wokɔ ɔsrɛ yɛ wura ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ ɔbɛka nokorɛ, ɛna wankɔka nokorɛ, nti wei nyɛ deɛ a ɔsɛ ɔbɛpa kyɛw bɛbu nkotodwe biara ani, wei ni kwan sɛ ɔmeyɛ kase apamo wo koraa, na ka wahu sɛ wato ntankɛseɛ, ɛfiri sɛ wankɔka nokorɛ, wakɔtwa nkontompo, yɛ wura adaworoma, ma no nkɔ, na mpanimfoɔ no nso, baako pɛ no nka wɔn, ɛfiri sɛ wɔn mma no afutupa. Wɔn nyinaa, ehu na wɔde tete hɔ, afutu pa biara na wɔde ma no. Saa pɛpɛpɛpɛ na deɛ ɔbɛba no, wɔbɛyɛ no. Nti deɛ ɔnya akokoduro no deɛ, yɛma no nka ne nan na ɔda hɔ ma wɔn ne no nyinaa no. Maria.
Tuvaca. Tuvaca. Mawerɛ so deɛ ɛyɛ sraka ni. Ɛɛ Nana Pasa so hene wobɛdi adeɛ nyɛ nnɛ. Me Nana Ɔheba Mɛnsa Mosu pɛn so ɛna menya ntuu kwan ne Ewura Adaroma ɔndom me mfa me ntuu kwan na ɔba fie hɔ atam ne busi hɛ kama wadi adeɛ akyɛ na ne abie ne anim sɛ ɛhɔ ɛna na ɔgyina sɛdeɛ Bafo kaeɛ no efisɛ wadi hene akyɛ deɛ Ɔyɛ nana bi a wɔnim sɛn mu, nti kɛ hɔ no ara na yɛn nyinaa yɛde adwene kɔ, ɛnyɛ Yowura Darrow ma ka saa nneɛma winom nyinaa ba. Na nana mo nwie hwɛ biribi yie, biribi rensi kwa, biribi nsi kwa. Nkonnwa no na ada ayɛ ne nkakra, kakra, kakra, kakra, ɛna ɛde nam awie baabi awie. Ɛnyɛ ne dea, nti aborɔsɛm na ɔredie, aborɔ, aborɔ, aborɔ. Wode nkateɛ adaadaa yɛn, nkranteɛ na ade redaadaa yɛn. Ɛnyɛ ne dea. Ɛnyɛ ne dea. Nkranteɛ na ade redaadaa yɛn. Nkranteɛ. Ɔmmerɛ bibi. Ɔmmerɛ bibi na kyɛ sɛ deɛ wɔn ni sɛ ɛyɛ ano deɛ bɛgyina yɛ wura hɔ. Nkranteɛ na ade redaadaa yɛn. Ɛnyɛ. Na sɛ bibi wokɔ osuae akyerɛ yɛ wura sɛ ɔde nokorɛ. Wafa akɔgye akɔdi adanse agye mu kaa. Ei! Ebi ɛnyɛ ɛnyɛ wura wada wɔn ɛyɛ yɛ ma ne wa bebree do ɛnyɛ ɔde sua aduane ne mu akasa akyerɛw ɔto ne so ayɛ yɛ ma ne nkɔ kɔ so
yɛwura akyea me pastor school number two henry.

Ɛbɛyi wo ɛna ɛyi wo Konya tuntum nananom momma yɛnhwɛ no yie Ɛbɛyi wo ɛna ɛwiei ɛyi wo Nti wo ne wo Kwame Nyantɛ nyinaa monkɔ. yɛntumi ne no nsom wɔ fie ha. Ira, ɔhene a ɔkoto fam wei ne dwumadie nyinaa sɛdeɛ ɛburu ɛmfata ɛyɛ Animguasesɛm paa. Me me werɛ ahoɔ ama no. Nkraman ho braseɛ koto a ɔde koto a ɛyɛ nkraman ho braseɛ. Wonni wo nkonnwa ni. Woato wo ntam kɛseɛ. Nso menim sɛ da biara sika fa wo botom. Da biara da. Anim nnua galamsey. Ahemfie koraa wontumi nsi bi. Me wura, wada Roma? Mebaa yɛn nkyɛn ɛ, mfie mmiɛnsa koraa ɛmmae. Nso Akwasideɛ bɛduru na mannya sika antwa dwan a, meda a menna. Wo nhyira kakra a wode ahyira me no ara na mapɛ bi asɔ so. Ɛ, nhyira kɛseɛ, wada Roma aburu. Na mapɛ bi asɔ so, na mede retwa dwan. Nsapae, da biara na mitwa da, enti nkonnwa no so hyia me. Wɔato nsɔyɛɛ wɔ akwan bebree so. Me werɛ aho paa. Me wura, na ne mpanimfoɔ yi Wɔn nyinaa nkɔ. Hwɛ aberanteɛ no, ɔgyina hɔ ɔresere. Wobisa agoru deɛ adi no wɔ ha? Ɔgyina hɔ ɔnweenwee saa. Deɛ bɛn na ɛresere wɔ ha? Yɛn ani abere paa. Me wura, w'adaroma ma wɔn nyinaa nkɔ. Deɛ ɔkaa bi maa no koraa yɛ banfoɔ, w'adaroma na ɛtotoo no a ɔtumi kaeɛ. Nti kɔre koraa no, anka yɛmfa no nka ho. Me wura aho paa. Moatena hɔ no mfeɛ bɛboro deɛ ɛwɔ hɔ, moantumi annya afotu pa biara amma no, na mmom wobɛsɔ afenam. Ɛkaa Yewura ntam kɛseɛ sɛ wode nokorɛ de bɛtu no afotu pa, anyɛ saa a woatu mo saeɛ. Enti mogyina hɔ yi, mo nyinaa moatu mo saeɛ. Moadaworo me aburu, mo mo nyinaa nkɔ. Ɔmo mfata koraa. Madam Ɔsan so nam nam musa. Ɛsɛ sɛ ntama no yɛ baako pɛ. Sɛ bɛgyina yɛwura anim na nom no korɛ no na wanka deɛ. Obiara bɛfa wo so. Sɛ sɛ bɛyɛ wura. Adomɛbo, wo na yɛda wo ase. Na yɛda wo ase paa bi sɛ sɛ bɛ de kyerɛ so dayɛ. Na sɛ dabi ara nsɛm sɛ ba na sɛ bɛ Adomɛbo wa kyɛ me hunu a na ma bebree bɛ yira. Na ɔbɛ bebree bɛ yira. Na ɔso wo nim sɛ sɛ na teɛ. Na wɔkɔ di akyire ɛnyɛ hɛ. Ɛwɔ gyɔ so wɔkɔ gye mu kaa. Akɔ gye mu sika ɛnyɛ ɛnyɛ fɛ. Kunya die no no. Ɛnyɛ woyɛ kapɔn, ɛnyɛ yie, ɛfiri sɛ yɛwɔ wata kɛseɛ, wosere wata kɛseɛ kata kɛseɛ na wonim na wosɛ bɔ fam di a ɛwɔ kɔ yɛwɔ adɔm aduru wasɛ wata kɛseɛ kata kɛseɛ ɛna kɔdi danseɛ Ah, sɛ me, ɛnu kwa sɛ ɔkɔyɛ saa na ɛna ɔde gyina ha. Sɛ ɔno ɛna nsɛ ɔno anatu no nsu ayɛ wadɔ meburu. Ɛna kɔma no nkɔ. Ana wadɔ yɛwura sɛ na namu bebe yɛ ka no sɛ wadɔ meburu watu no nsu ayɛ. Ana meburu kwa sɛ sɛ me, mfe aduana baako wanyɛ hwee na ɔde wɔn amammerɛ na ɔmɛna na ɔde gyina so. Sɛ ne nsu awo nsu ayɛ a, Wɔahyɛ da no sɛ wɔka da kɛseɛ no, ɛno na wɔahyɛ no sɛ ɛno na wɔka, na wɔmfa no ara sɛ sɛbe deɛ wɔyɛeɛ no. Wɔsɛ wɔsɛ wɔte aka sɛ aka da kɛseɛ deɛ, na sɛ wɔ ɔno ara kɔdi danse kuo mu na sɛ biabɔ no deɛ, ano bɛbu, gya no kɔma no kɔ ne baabi. Na mpanimfoɔ nnan no nso so a wɔfa so sɛ wɔde kyɛ no no, yɛgya ama wɔn sɛ wɔkɔtɔn wɔn nsa bɛsɛ ma saa so, na wɔnkɔ ne ka baako pɛ na aka no, ano bɛbu. Ɛteɛ, ɛteɛ, ɛteɛ. John.

M'asɛm kɔeɛ no sɛ wɔyɛ adane asɛm no. John. Nanso maka akyerɛ sɛ mebaeɛ deɛ biribiara ni hɔ bɛsi so. John no wei babaeɛ ɔkae mfie aduonu nsɛ na ɛbɛyi. Sɛ ɔde nokorɛ no ne sei. Ɔno pɛ nso deɛ n'asɛm bi hɔ ntom bɛtumi ayera. John. John. John sɛ nnura de asoma ba akodie na mɛdi wo danseɛ na wo a wonim sɛ sɛbe akodie

Sɛ yɛfa no ma ɛkyerɛ Sasehene, yɛfa no nkyerɛ n'ahemaa Frankyɛ Fekufoɔ, enti sɛ be ɔduru Sasehene hɔ. Yɔm. Sɛ na ɔnya bi traeɛ na ɛpam no sɛ deɛ yɛfa no bɛkyɛ y'Awurade ara deɛ na sɛ ɔnni mu ɛna ɔnya fagudeɛ na ɔnya bi faeɛ. Yɔm. Mfie dodoɔ a wotu no, mɛsan ama no akɔdi hema. Zhang, ɔse na ɔyɛ sɛ me masa so konya no ɛɛto hɔ nɛ, na ɔbaa no mfie dodoɔ a ɔtoo no no, ɛsɛ yɛwura, ɔno na ɔkɔ yɛ basaa so baa panyin seesei, na ɔkɔtena hɔ nom sɛ ɔbaa panyin. Na wo mmom deɛ ɔnni adehyeɛ, bɛma ase na ɛne wɔ, ɛna konya no ato hɔ, afei nso so ɔkɔhyɛ wɔ danseɛ aka danseɛ, ɛkɔdi danse kuru mu, to ɔnyɛ sɛ me masa so.

Mɛsɛ wo wo sɛ wura ne adunuso ni adunuso ɔba ɔba bebia sɛbe sɛ wo te ase o bi to wa wura ne no ɛsɛ yi nti adunuso yɛ wura de na kyɛ wate bɛda ase bɛda ase bɛda aduo no wanya nipa na ɔkɔba pa nyɛ so ɛsɛ wura de obi bra ma wate sɛ wo ne basa so apa nyɛ nti wo nyina wo nkɔ na wɔpɛ nipa nkwa no bɛkyerɛ wura wate aha ɛɛ nana ɛyi ɛbɛduru nsu nyame yɛ adum a wɔkyiri bra wɔkyiri bra sɛ adeɛ asa ɛbɛ bi a wɔn biara na nkonnwa no yɛkɔdi dwa mu so kyena na abusafo no nyɛ wɔkɔ nwa ɛfa kɔ mu fie na sɛ bi asɛ wɔn mfra sɛ wɔn kɔ na deɛ ɔpɛ tɔ kɔnyɔnko biara wɔn mu nkunta.